makadini amai munofara here tiripo makadii henyu mukwasha tiripo aiwa tinotenda eh tiri kukuonai muri panapa ende mune mukwende yakawanda zvekugwendo gwenyu makanangepi ah takananga kwarusapi aha tinotenda tisandaenda mberi ndega ndikuzivisei kuti tiri pano chirungwa chinochi chinonzi gwende gwedu guye gwegweru patinenge tichitarisa tichitaura tichisangana nevanhu vanenge vachifamba vachienda nzvimbo dzakasiyana e, vachitaura kana vachitidzidzisawo zvimwe zvatingadzidza nekuziva zvatingadaro saka munobvumira here nesu kuti tigonge tichiramba chikutorai uye muchataura panapa tigozozviisa padande mutande vanhu vazhinji yenyika yezimbabwe vagozviona
mibvunzo yese inotoda kubvunzai wanzi ndokupindurai ha aiwa zvakanakai saka zvino tingatanga kuziva kuti munonzi vaani naya mai inini ndinonzi zita rangu rokuberekwa riri pachitupa ndinonzi bridget kana kunzi ambuya varoni ha tinotenda saka izvozvi nhasi uno makanangepi mamboti makananga kuvarusapi makananga kuvarusapi nechepapi kunonzii kutenda
tiri kuona kuti mukwende yenyu yakati wandei izvozvi kuwanda kwakaita mukwende yenyu kuratidza kuti pane gwendo gurefu gwafambwa kana kuti pane zvizhinji zvakataurwa umo chii chingaita kuti mugoti munhu umwe chete agoita mukwende yakawanda kudai so zvaunoona mwanangu mabhero yaya mabhero yaya uri kuona ihembe dzatandindironotengesa ndinenge ndichindopimisa nechibage Aha.
Saka mabhero aya muri kuawanepi sezvo tichiziva kuti nyika yedu yakati iwo mabhero haachabvumidzwa tiri kufanira kutsigira vanoita zvekusona nekuita hembe zvigotenga muzvitoro mabhero haachakurudzirwa kana imimi mune mukwende yemabhero iyi yese iyi munenge maiwanepi ah, chandingangoti mwana wangu ndechekuti ini ndine mwana wangu mubvana anondiitira zvese anongoti amai huyai ndotoona ndotoona akati order staff yese anoita zvekuenda kujoni kana kuenda kubotswana anenge achienda anofamba mwana wangu iyeye mm. saka ndiye anondiitira zvese izvozvizvi saka ipapa ndobva ndaenda kumusha ndotanga kunopimisa nechibage haa ah, pachibage gore rino chiriko sei vanhu vakakohwa saka ipapa ndikutarisira kuti haiwa ndinonowana chibage ipopaya saka nemikwende yese yamuinayo mabhiro aya anenge ane zvinhu zvakaita sezvipi kunyanya hembe dzevana badzi hembe dzevana ndodzakanyaya ukuona umu mune hembe dzevana umu hembe dzevana eh, ndingati iro ndozvineve dzevakuru iro repepo iro allright
aiwa usazoverenga ke black ako ndekangu ndekamwe kakaka ane dzangu dzandakadikidza dzandatengerwa nemwana wangu dzandisarudzira imomumu dzakanaka iko dzakanakanaka saka usazokaverengako eh, saka toita rino riri mm. iriri rine rine dzipi zviya handichazivi kuti ataura kuti dzipi idzi ndotosvika ndichitomubvunza kuti ati atimbe dzakaita sei but aiwa ese mabhero mwanangu aiwa tinotenda tinotenda saka kana mune kuenda yakawanda kudai so munotarisira kuita mabhakidhi mangani echibage haa ah, apa ndinoita haa ah, apa akawanda avakapima ah, haa ava ndinowana andinowana gore rino handinonge ndakarima saka ipapa pa ndakanoita kudai so ndobva ndawana chibage cheguri rese chaicho chaicho aiwa tinotenda tinotenda mungange mune mamwewo mashoko here amungada kuudzawo vamwewo vadzimai kuti vanokwanisa here kupinda kana vachida kupindawo mupinda uko renyu iri remabhero vanopinda zvakadini vanozvifambisa sei ini ndinovakurudzira chaizvo kuti haiwa mukadzi changamuka sumuka uwane chaunobata bata usangogara sumuka kutotengeseko kunowana ukatanga kutengesa kadiki diki unotowana hmm? saka ndinokurudzira kuti vakadzi vese aiwa ngatsvaga kabhizinesi kako kwaungaita hmm, zvinenge tiitoraramisa mhuri ye tinochenda saka mati munonzi mbuya aroni ko sekuru aroni varipi variko kumba mavaseya variko ah, vanga vachigarira mombe gadheni gadheni redare raunyasovakirwa zvakanaka ndavasiya kuti vagarire mombe nekuda kwekuti vana aroni vaenda vari kuchikoro ka saka apa hakuna gadheni ari vazuva anozogarira aiwa no aiwa mm. kana zvakakudzwa mm. handisi hangu kana mune zvimwe zvamungada kuti tiudze nevadiwa vatariri kana vateereri vachazoona chirongwa chino chikuti vagokwanisa kuzoziva mungavati kudii tisati taparadzana ah, ndingati hangu aiwa ambuya roni vanofara vari kuita bhizinesi ravo iri remabhero vachinotengesa vachiita sei aiwa ndini ndinokokurudzira vake ndodzokurudza zvakare ndinokokurudzira vakadzi kuti aiwa pamberi nebhizinesi ngatiite izvi zvemabhero izvi aiwa zvakanaka ndiye ndakangozvigarira pamba pangu vachiuya vachingoni kana kunomira pahodhi mataura pamusoro tisati taenda ndaona pane mumwe mubvunzo wauya mataura pamusoro pasekuru varoni ehe machiti vane gadhini mombe nembudzi saka pane vamwe vangambo vanombokuunzirayo here zvifuyo kana kuti vachinjanise nehanzu dzamunenge munadzo idzi tinotambira zvese tinotambira auya nehuku tinotambira auya nembudzi tinotambira chero chaauya nacho mm. tinotambira aiwa no mm. todawo tendai mamndikuda kuti vamwe vanenge vasina chibaga obva atiti neuku ndozochirambira nemwana wangu ndinototambira handingatombusii
aiwa no tinokutendai mbuya roni zvakanaka ndinotenda mwanangu ndinotenda uve nezuva rakanaka aiwa tinotenda anditi zvakanaka aiwa neuto ufambe zvakanaka tinotenda vadiwa vatariri ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi icho chinonzi gwendegude gwerugwegweru tasi tanga chitaura nambuya rona ava vari kuti vari kunanga parusape vane mukwende yese iyi yakazara mabhero havanoti vanotumirwa nemwanasikana wavo ari joni eh, ndotenda kuti ndivo maironi saka vachitoti ivo kune vanhu vanenge vasina mbatya dzakakwana vanokwanisa kuvapa zvibage ivo vari kutorimira mumabhiro iwaha vatowana chibage pamwe chete nezvifuyo zvimwe zvavanotambira tinosangana mune chirongwa chino zuva rinotevera tatenda